Ähliňize salam. Bu dersimizde listlerde amallary görmekçi, ýagny listlerde artmetik amallary edip bolýarmy, köpeldip, goşup, aýryp, bölüp nämeler edip bolýar göreliň. Şuny alsak, hälki galan ýerimizden görsek, meselem biz atlar diýip bir list

Miwe diýeniň ýa-da miweler gerek bize. Näme bolsun? Bir list bolsun. Näme hälki ulananymyz? Alma. Banan. Näme bolsun? Eee, üzüm. Şular ýeterlik. Alma, banan, üzüm. Sebedimiz bar. Ine sebet 1-de şul bar. Miwelerde ine şul bar. Sepet diýilýän ýa-da sebet, sepet ýazylyşy anyk ýadymda däl, miwe bolsun, miwe sebedinde ine şular bar. Ikinjide näme bolsun, meselem, näme bolsun, iýmit bolsun, iýmit sebedimiz bolsun, meselem, nämeler gerek bize? Meselem, çörek gerek, çörek bolsun, et bolsun, başga näme bolsun, meselem, çörek, et, birem näme goşalyň, meselem, näme bolsun, bugdaý. Dahyly ýok welin, häzirlikçe at üçin dursun. Indi biz şu ikisini print etsek, print miwe we näme iýmit. Ikisini göreliň näme print etýär. Alma, banan, üzüm. Ikinji sebedimizem çörek, et, bugdaý. Iki sebetde aýry-aýry. Indi biz şulaň ikisini garyşdyrmak isleýäs meselem. Ikisini bir sebede goýmak isleýäs. Nädip goýmaly? Şu ýerde miwe goşmak iýmit diýsek, miwe bilen iýmidi goşsak, goşarmy? Bir bilen ikini goşsaň, üç bolşýarmy, bulam goşulýarmy? Gördük, Ikisini bir bir listiň içine aldy. Ikisinden bir sebet aldy. Ýagny iýmitdäki sebetleri aldy, miwäniň içine goýdy. Ine şeýdip biz goşup bileris. Şu wagt biz şu wagt biz miwe goşmak iýmit diýdik. Ilki miwäni ýazanlygymyz üçin miwedäkiler dur öz sebedinde. Iýmitdäkiler aldy, miwäniň sebedine goýdy. Ine, ilki sebäbi iýmit miwedäkiler çykdy. Indi biz şuny Iýmiti ilki ýazsak näme bolar? Iýmit goşmak miwe diýsek. Indi ilk iýmit aldy, ondan soň miwedäkileri çykardy. Sebäbi biz ilk iýmitdäki durdy, oň üstüne miwedäkileri alyp, iýmitdäki sebediň üstüne goşduk indi şeýdip. Iki sebetdäkileri goşduk. Şeýdip bulary goşup bileris. Başga näme edip bileris? Köpeldip bileris. Bul edil string ýaly. Listler stringe gaty meňzeş. Stringde näme edip bilýärdik? Biz goşup bilýäs we köpeldip bilýärdik. Meselem, 3-e köpeldeliň imidi. Imidi 3 köpeltsek näme bolýar? 3 gezek imidi çykarmaly, ýagny Üç sany çörek, üç sany et, üç sanam bugdaý gerek bize. Göreliň. Ine çörek bir, iki, üç. Üçe köpeltdi ine. Birinji iýmit, ikinji iýmit we üçünji iýmit. Şeýdip biz e, sanaglary ýa-da listleri köpeldip hem bileris. Ýöne aýryp goşup bolmaýar. Meselem miwe, miweden nämäni aýralyň? Miwe aýyrmak iýmit diýeliň. Iýmit. aýryp bolmaýar. Ýa-da miwäň içindäki, meselem, almany aýyrjak bolsak. Miwe aýyrmak, alma diýsek, meselem, almany çykarjak bolýas. Alma. Göreliň. Bolmaýar. Beýdip aýrylmaýar. List we string diýýär. Ikisi üýtgeşik zatlar, ýagny ikisinden öýdüp aýryp bolmaýar. Listlerden aýyrmagyň, goşmagyň başga ýollary bar. Append we remove bar. Olary indiki dersimizde göreris. Ine şeýdip, stringleri köpeldip, Sanlary we iki sany stringi goşup ýazyp bilýäs. Häzirlikçe şuny bilmek ýeterlik. Galanynam beýleki programmamyzda göreris.